C++, Java, Go dildäki mapler, bu Pythondaky dictionary, JavaScriptdaky object, Luadaky table, Rubydaky hash, PHPdaky associative array. Map Go dilde elementleriň tertipsiz görnüşde saklanýan toplumydyr. Elbetde bu täze zat däl. Key value to ist açar bir bahadan ybarat. Hemme maglumatlary tiz we ykjam görnüşde saklap bolýar. I. Mysal üçin, keýleriňizi, açarlaryňyzy bir tipde, wýaluňyzy ýene bir bir tipde ýygnap, olara görä rezko sortirować etmek, üýtgedip, tiz bahalary tapmak üçin we öçürip, döredip, geçirip, şo hemme dikşneri operasiýalary etmek üçin ulanylýar. Mapleri döretmek kyn däl. Ony döretmek üçin ýönekeý bir map ýazýas i tipini belleýäs. Ýagny key value-yň tipini görkezýäs. Mysal üçin bu ýerde var book diýýär. Book map string integer. Şudaky keydäki string bolýar, integeram value bolýar. Aşakdaky görnüşde author diýýär. Awtoram ýagny kyýalak edil şon ýalak map string string ýöne bu ýerde key bilen value string bolýar. I içine maglumat aljak bolsak, edil şon ýalak görnüşde inisializasiýa paka edilmedigi üçin şu wagt göni inisializasiýa etýäs, map string string diýip özümiz belleýäs. Mysal üçin bura key value ikisem string görnüşde obýazatynda bolmaly. Bärde aşakdan reader diýip dur. Reader bärde mysal üçin variable görnüşde döretýän bolsaňyz, bez var döretjek bolsaňyz iki nokat deňdir ulansaňyzam bolýar. Тоже wariant. Srazu rezko map string string diýip belleseňiz uje mapydygyny düşünýän. Öňki temada slice bilen array'iň uzynlygyny bilmek üçin len komandany ulandyk. Bärde edil şo bir zat. Biz mapyňam lenini bilýäs. Prosta len month diýip bersek bize üçlük diýip jogap getirýär. Ýanwar, fewral, mart. Ýaňky aýdyşym ýaly key bilen value-yň hersine bir tip belläp bolýar. O diýmek, key hökman string bolmak gerek däl, bu ýerde ähli deňeşdirip bolýan tipini berip bolýar. Mysal üçin, bu ýerde integer berdik keyimize i bu ýerde map string to intm value görnüşde berdik. Pouçaýsa, deňeşdirilýän tipleri biz key görnüşde goýup bilýäs. A tak objektler, arrayler dagy tiplaryny nilem beýleki value görnüşde-de berip bolýar. Oň içinde-de görşümiz ýaly string to int gidýär, map string to int. Takže başga bir struktlar bar, biz struct interface-den gorkadaryn. To ýest pustoý interface bolsa bizde tipi belli däl bolsa pustoý interface ýaly görnüşde tipini berip bolýar. Elementlere, kak obyçna, açar üsti bilen ýetip bolýar. Bize ýaňkyýalak dikşnerimize belli bir ýylyň belli bir izdatelstwosy bar bolsa, biz, mysal üçin, bärde items iki müň ýigrimi diýýäs, açar gönüşde şoňa integer berip, bize bermeli jogaby books on, periodical on sekiz diýip jogabyny getirmeli, şoň valuesini bermeli. Bahalaryny tapjak diýsek, bizem bärde ýönekeý bir açaryny berýäs, mysal üçin, ýaňja izdatelstwolaň ýyllary bardy, hem-de ýaňky ýaly bukslaň sany bardy. Bizem aýtýas, belli bir ýylyň izdatelstwosyny görkez diýsek, biz şuny ýarak, ýaňky ýarak Map String to Integer görkezdi. Intiň stipdaky mäpäni görkezdi. Soň bolsa goşjak, üýtgetjek bolsagam ýaňky ýaly key berýäs. Iki müň on sekizinji izdates ýylyň izdatestyny goşjak bolsak, şony görkezip, edil şony ýarak bir stipdaky Value-syny bersek bolýa, bahasyny bersek bolýa. Şu tipi gabat gelse bolýa esasy zat. Gabat gelmese ýalňyşlyk çykýar. Ine bärde jogabynda-da görşüp bilýärik şu iki müň on sekiz biziň uzyn items mapymyza girdi. Bärde gyzykly moment, ýok elementi tapjak bolsak bize Godel ýalňyşlyk bermeýär ýa-ki panic error bermeýär-de bize şo tipdaky nol bahasyny berýär. Default bahasyny. Mysal üçin biz integer bersek nol berýär, string bersek pustoý i şeýle şoňa görä üýtgäp gitýär i bärde mysal üçin seretsek example da book diýýär i map string to int int bahasam nol default bahasy nol bolýar jogabynda biz book bir diýip gözletjek bolsak nol berýär ýöne käbir situasiýada biz bilmeli ýaňky ýalyk barmy ýokdugyny anyklamaly bolýarys şony etmek üçin ikinji gaýtarýan znaçeniýasy bar bahasy bar Okey. Biz diýsek, A okey, şo book bir diýip gözletsek, bize okey false gelýär. To jest boolean value berýär. Bize false gelse, znaçt şol maglumat ýokdugyny biz anyklap, soň uje beýleki hereketleri edip bolýar. Element pozmaly bolsa, olam aňsat zat, ýöne köber delete funksiýa bar. Oň içinde map-any berýäňiz we key berýäňiz. Bärde görşüpler item berdi, biz şoň klýuç value-syny berýäs. Netijede, biziňki iki müň ýigrimi iki valusyny aýyryp goýberdi. Soňky aýtjak zadym iterasiýa. Biz bilýäs, iterasiýa edip, for range edip bir käbir maglumatyny tapyp ýa-da käbir maglumatlary bir funksiýany ýerine ýetirmek üçin ulanyp bilýäs. For range ulanyňyzda dictionary şeýle bir döredilen, Tertipsiz diýdik başda, şolar belli bir tertipde bermeýär. Go dil şeýle ýörite edilen, şo deweloperler şoň tertipini rasşad etmeli etmezligi üçin edilen. Pouçaýsa siz for each etseňiz, käbir elementler bittertip görnüşde gorkezip biler. Eger-de siz tertipli yzygiderlilik boýunça berjek bolsaňyz, sortirowka for each funksiýany ýerine ýetirjek bolsaňyz, bir wariant bar. Şo mapanyň key-valýularyny ýygnap, Aýratyn slaýsa, şo slaýsy sort paketi üsti bilen sortirowka edip i şoň üsti bilen for each geçirip key value-laryny berdirip iterasiýa edip bolar. Mysalyny görkezjek. Bizde bärde book bar, map string to int i görşümiz ýaly bärde book iki, book dört, book üç,

hökman ulanylýar, hemme ýerde ulanylýar. Düşnükli bolandyr diýip umyt etýän. Beýleki IT wideolary görmek üçin Erkin Ugur portalymyza goşulyň.